Diolch yn fawr iawn am glicio'r cod QR neu'r cod ymateb cyflym, ddylen ni ddweud, er mwyn ymuno gyda ni. Wel, er mwyn deall mwy am y swydd, sef arweinydd clinigol gofal canolradd Bwrdd Iechyd Hywel Dda, mae Doctor Sioned Richards wedi ymuno gyda fi. Croeso i ti, Sioned. Diolch yn fawr ti, Heilyn.
Nawr te, dwi wedi gwahodd Sioned i gael sgwrs gyda fi er mwyn rhoi tamed bach mwy o gig ar asgwrn yr erthygl i chi newydd ddarllen. I ddechrau, Sioned, am deitl grand! Beth yn union yw'r swydd 'ma? Odi, mae'r teitl yn swno'n grand iawn yn dyw e, ond yn y bôn mae'n syml iawn. Gofal yn y cartref yw yr hyn 'yn ni 'di ceisio datblygu, a ni'n neud dau beth, Yn gynta, i ni'n trial osgoi bobl rhag mynd i'r ysbyty yn y lle cynta. A'r ail beth, os ydyn nhw gorfod mynd i'r ysbyty, i ni'n tynnu nhw mas cyn gynted â phob posibl. Felly, i ni, i ni'n ceisio gofalu am bobl yn eu cartrefi i hunain. So, os feddyli di am um, y meddyg teulu a'r gymuned, a'r ysbyty ar yr ochr arall, ni yw'r gwasanaeth sy'n pontio'r ddau yn y canol. Iawn.
Cyn mynd ati i drafod y swydd yn fwy manwl a'r hyn sy'n cael ei ddarparu, beth am i ti sôn ychydig bach am dy gefndir fel meddyg teulu, gan gynnwys y cyfnod nes ti dreulio yn gweithio yn Seland Newydd? Ie, nes i gymwyso yy yym 25 o flynyddoedd nôl, credwch neu beidio, yn y flwyddyn 2000, A, ac ar ôl cymhwyso, nes i a Gareth y gŵr deithio i Seland Newydd am flwyddyn i gael tym bach o brofiad gweithio mewn lle gwahanol i Gymru fach. Oedd e'n brofiad eithriadol, um, chymod, oedd e'n arbennig iawn, mae'n wlad brydferth dros ben, yn debyg iawn i Gymru mewn lot o ffyrdd, ond oedd e'n wahanol iawn bod yn feddyg na. Un o'r pethau oedd yn fwyaf gwahanol oedd bod y cyhoedd gorfod talu am y gwasanaeth, A o'n i'n gweld hwnna'n ryfedd iawn, oedd e'n dod â elfen arall mewn i'r sgwrs pan o'ch chi'n trafod gyda'r cleifion. Um, a ni wastad yn teimlo'n lletwyth os o'n i'n gofyn i glaf ddod nôl i'n gweld i, um, os o'n i wedi dechrau meddyginiaeth newydd er enghraifft, a o'n i eisiau gweld nhw mewn wythnos i weld siwr o'n nhw'n dod mlaen. o'n i'n teimlo'n lletwith iawn yn gofyn iddi ddod nôl achos o'n nhw'n gwybod, o'n i'n gwybod fydden nhw'n gorfod talu. So oedd e jyst yn dod â elfen arall mewn oedd o'n i'n gweld yn, yn anodd iawn. A wrth gwrs o'n i'n hiraethu am Gymru Fach a'r teulu um, a blwyddyn arbennig iawn fyddai'n trysori am beth ond o'n i yn um, hapus iawn i ddod adre. Ie, talu am y driniaeth, mae hwnna'n ddiddorol iawn. Reit, nôl at y swydd bresennol, o ble ddaeth y syniad am greu'r gwasanaeth neu'r ddarpariaeth 'ma? Wel, i fod yn onest 'da ti, rhwystredigaeth, 'na beth oedd e. Um, o'r ddwy ochr a gweud y gwir, wedi bod yn lwcus iawn, wedi gweld um, y system yn ei gyfanrwydd o fod yn feddyg teulu a hefyd o ochr yr ysbyty hefyd achos yym yn ystod Covid ges i brofiad o yym fod yn feddyg yn ysbyty enfys Selwyn Samuel sef ch'mod yr Field Hospital yn ystod Covid. O'n i'n gweld o'n i mor rwystredig o'n i'n gweld y bobl hyn i gyd yn barod i fynd adre so o'n nhw wedi cael eu triniaeth o'n nhw feddygol yn well Ac eto oedd e fel ta fe'n cymryd wythnosau, ambell waith misoedd, iddyn nhw fynd adre. O'n i ddim yn deall beth oedd y broblem, beth oedd yn achosi'r oedi yma. A wedyn, o safbwynt meddyg teulu, gymaint o weithiau o'n i, o'n i'n gweld claf yn eu cartre a fydden ni'n timlo yn hyderus i edrych ar ôl nhw o safbwynt yr ochr feddygol, er enghraifft rhywun gyda um, chwa, haint yn y, yn y chest, falle bod nhw angen antibiotics, ond bod nhw yn fregus a bod nhw'n yn, yn mlaen yn ei oedran a ddim yn gallu ymdopi yn y cartref. A chymod ar y pryd oedd dim dewis da fi, ond hala nhw i'r ysbyty. Nid achos y broblem feddygol, ond achos y popeth arall o gwmpas oedd yn neud yn anodd i'r person na ymdopi yn ei cartref. Felly, o'n i'n, o'r ddwy ochr, rhwystredigaeth fel meddyg teulu bod fi gorfod danfon bobl mewn, a rwystredigaeth fel meddyg yn yr ysbyty, bod fi ffili danfod bobl allan. O'n i'n gwybod, os bosib, bod rhywbeth allan ni'n neud i wella'r sefyllfa. A fi es i'n siarad gyda ffisiotherapydd lleol, Undeg, mae siŵr fod lot o'r um, gwrandawyr yn nabod Undeg yn dda, um, frwd iawn gyda'r ffermwyr ifanc yn lleol. A uh, hithe hefyd yn teimlo'r un peth, ac newyllun bach ohono ni'n dod at yn gilydd a penderfynu, mae rhaid i ni wneud rhywbeth am hyn. A dyna oedd dechrau'r gwasanaeth. Gwych, diolch yn fawr. Oes 'na ryw ystadegau neu ffigyrau gyda ti o ran y nifer o gleifion i chi wedi neu yn i gynorthwyo ar hyn o bryd? Ar hyn o bryd, 'yn ni'n cymryd rhyw 60, 70 o bobl allan o'r ysbyty bob mis, yym so ryw gwed pymtheg yr wythnos fel 'ny, a hefyd 'yn ni'n osgoi danfon rhyw 250 mewn i'r ysbyty yn lle cyntaf. Rhwng y cyfan i ni dros 300 o bobl um, y mis, um, mae'r gwasanaeth yn cefnogi uh, yn ei cartref ei hun. Ie, yeah, mae, mae geiriau'r gan cartref wrth gwrs yn dweud uh, chwiliwch y byd drwyddo i gyd, does unman yn debyg i gartref. Ac uh, o'n i'n hoff iawn o sut nes ti orffen dy erthigol gan ddefnyddio'r linell yna, nes ti ddweud wedi'r cyfan does unman yn debyg i gartref. Pam ti'n meddwl bod e'n bwysig bod cleifion yn derbyn gofal yn y cartre', os yw hyn yn bosib, wrth gwrs? Wel, mae pawb yn meddwl taw ysbyty yw'r lle gorau pan chi'n sâl, a mae hynny'n wir i raddau. Yym, wrth gwrs, mae 'na driniaethau sydd gorfod cael eu darparu yn yr ysbyty, Ond unwaith i chi hibo'r driniaeth yna, dyw ysbyty ddim y lle gore, yn enwedig os ych chi'n fregus a falle dros eich 80au. Cwbl o ystadegau i ti, um, mae rhyw 65 y cant o bobl dros, i hoi, dros yr oedran 80 yn gadael yr ysbyty mewn cyflwr gwaith. Ie, mae gyda ti un frawddeg yn yr erthygl yn dweud mai deg diwrnod mewn gwely ysbyty i berson oedrannus yn cyfateb i ddeng mlynedd o ddirywiad yn y cyhyre. Wel, mae hwnna i fi yn anhygol. Ti'n gallu esbonio mwy? Ydy, mae'n anodd credu, yn dyw e? Yn Saesneg maen nhw'n gweud use it or lose it, yn dyn nhw? A yym, Os y'ch chi ddim yn defnyddio'ch cyhyrau, so i gerdded o gwmpas, i godi o'r sedd, defnyddio'ch breichiau i fwydo'ch hunan ac yn y blaen, mae'r mae'r cyhyrau yn, yn dirywio yn yr amser yna. A os ych chi yn oedrannus iawn, mae'n digwydd yn gyflym iawn, yn frawychus o gyflym a gweud y gwir. Felly, allu di ddeall nawr pan mae mor hanfodol i, i helpu bobl i fynd adre cyn gynted â phosibl. Achos unwaith maen nhw adre, Maen nhw'n dechrau cerdded o gwmpas y tŷ, maen nhw mewn lle cyfarwydd, mae'r hyder yn dod nôl, a maen nhw'n defnyddio'r cyhyrau a maen nhw'n osgoi'r dirywiad yma sy'n digwydd mewn gwelyau ysbytai. Nawr te, fydden i'n dychmygu y bydd diddordeb gyda pobl o ran gwybod sut mae derbyn y gwasanaeth 'ma. Ydy e i fyny iddyn nhw fel unigolion i roi cais mewn am y cymorth, neu ydy'r rheolaeth gyda chi? Ar hyn o bryd, yym, meddygon teulu, parafeddygon, um, gweithwyr cymdeithasol, uh, nyrsys cymunedol, nhw sy'n cyfeirio cleifion ato ni. Um, dyn ni ddim yn agored i'r cyhoedd i ffonio ni, ond fydden ni yn wneud apel, um, os ych chi yn ffindo'ch hunan yn yr ysbyty, um, gofnwch amdano ni. Tîm adref yn gyntaf. Iawn, o'n i'n gweld rhyw ystadegau brawychus o ran rhestrau aros y Gwasanaeth Iechyd yn ddiweddar. Pymtheg y cant o gynnydd yn y rhestri aros o ran pobl sy'n aros mwy na dwy flynedd am driniaeth, a tri chwarter miliwn o bobl ar ryw fath o restr aros. Ydy'r hyn i chi'n gynnig, de, yym, o ran gofal canolradd yn mynd i wneud gwahaniaeth neu yn mynd i helpu'r sefyllfa yma? Mae hwnna'n gwestiwn da iawn. Yym, ddim yn uniongyrchol fydden ni'n dweud, um, ond yn anuniongyrchol. Mae'n tîm ni'n dueddol o ymyrryd pa mae'n argyfwng, pa mae'n graisis, pa mae'r person um, ar fin mynd mewn i'r ysbyty, a felly dyn ni ddim yn ymwneud â gofal hir dymor y, y cleifion, dim ond yn ystod y crisis a'r cyfnod byr ar ôl iddyn nhw ddod adre o'r ysbyty. Ond os ych chi'n ystyried beth yw'r gwasanaeth, mae'r pwyslais ar rehab, chymod, adfer annibyniaeth, a os ych chi'n fwy cryf ac yn fwy abal yn eich corff, mae hwnna yn helpu yn yr hir dymor yy ac yn helpu cynnal chi nes bod yr apwyntiad yna yn dod trwyddo gyda'r arbenigwr. Ie, wyt ti'n sôn bod y tîm yn llwyddo tynnu pobl mas o'r ysbyty yn gynt, pam wedyn bod ni'n dal i glywed ar y newyddion de am yr ystadegau am ganran uchel o bobl sydd yn cymryd lan gwely um, pan maen nhw'n feddygol iach neu yn abl i fynd gytre? Beth yw'r term sy'n cael ei ddefnyddio, bed blockers ife? Does dim dwywaith bod hwnnw dal yn broblem. I ni dal yn cael problem gyda llif cleifion drwy'r ysbyty. Chymod, mae bobl um, yn y wardiau yn methu mynd adre, a wedyn mae hwnna'n cael effaith ar yr unedau bris gyda bobl methu mynd o fyna i'r wardiau, a mae hwnna wedyn yn cael um, effaith ar yr ambulances tu fas ac yn y blaen, a ni'n gweld hwn ar y newyddion trwy'r amser. Felly, mae'n gwestiwn teg pam bod hwn dal yn broblem os yw'r gwasanaeth yn llwyddiannus. Wel, os wyt ti'n edrych ar uh, pob claf sy'n cael eu cyfeirio ato ni, mae canran, mae rhyw 20 y cant o'r cleifion yna ag anghenion gofal cymdeithasol, um, felly anghenion hir dymor, a nhw sy'n dueddol o fod ar y wardiau yn disgwyl am yym ofal hir dymor o'r yym awdurdod lleol. Yym y rhai i ni'n dueddol o ymyrryd â yw'r rhai sydd â angen mynd adre i gael cyfnod byr o rehab er mwyn gwella. Felly fyddwn ni byth yn cael gwared ar 20 y cant yna sydd â anghenion clir hir dymor a nhw felly um, sydd yn aros amser hir yn yr ysbyty yn anffodus. O ti'n sôn hefyd am ddatblygu ysbyty adref, ti'n gallu esbonio mwy am hyn? Wel ie, mae datblygiadau cyffroes ar droed. Um, I ni wrthi wneud peilot ar hyn o bryd gyda cwmni uh, technoleg, um, Tech Cymru, a i ni'n treialu cit sydd yn mynd i'r cartref gyda'r claf, ac yn y cit mae um, darpariaeth i gymryd pwysau gwad, pyls, ECG, lefel ocsigen, tymheredd ac yn y blaen. A mae hwnna'n bwydo um, platfform digidol yn awtomatig ac i ni'n gallu gweld y platfform yma, monitro pobl yn eu cartref i hun. Mae hwn yn agor drysau i ni i gymeryd pobl adre sydd falle fwy sâl na i ni'n cymeryd ar hyn o bryd. So er enghraifft, bobl sy ar chemotherapi, falle fydden ni'n gallu monitro nhw yn eu cartre eu hun yn lle bod nhw gorfod mynd lawr i'r sbyty i gael profion gwad. Hefyd, bobl sy falle angen ocsigen, bobl sy â uh, problemau calon, lle maen nhw um, angen meddyginiaeth trwy'r gwythiennau er mwyn cael gwared gormod o ddŵr. Mae rhein i gyd yn bosibiliadau am y dyfodol agos, gobeithio. Wel, diolch o galon i ti Sioned am dy amser ac am esbonio'r cyfan mewn modd hwylus a chlir. Wel, fi'n bendant wedi dod i ddeall tipyn mwy am ofal canolradd ac yn teimlo'n hyderus bod y gwasanaeth a ddarpariaeth mewn dwylo medrus dan dy arweiniad di Sioned a'r tîm. Diolch i chi hefyd am wrando a gobeithio y bydd y wybodaeth i chi wedi glywed yn ddefnyddiol i chi neu aelod o'r teulu falle yn y dyfodol.